Avuxeni ninhlekani ripedi na khensa ku va mi langute chanele ya matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi yi subscribe ku chanele yin'wana yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana i channel ya kaya ra switsundzuxo swa vutomi leswo tala swi fambiselanaka na xintu hina hi huma kwihi hi ya kwihi na ku va hi nga rivali. swilo swa misava leyiwani swo hambanahambana leswi mi kuma ku vanhu vo tala ha swi rivala loko hi ri ku hanyeni emisaveni. Leswi mi kuma ku khale ka matiko vakokwana, loko va hanya va fikisa malembe yo hlaya, a va hanya malembe lamaya ku va va endle yini, ku va va hanyisa ku yini, ku va mikwembu ya ka vona na Xikwembu xa matilo xi kota ku va sirhelela. Se eka siku ra namuntlha ni ya vulavula hi mhaka leyi. Xana xi hlula i yini? Xana xi hlula xi kona na? Xana xi hlula xa dlaya na? Vo tala va teka xi hlula masiku lamawani, ni to twa va ku i cancer. van'wanyana va ku ha swi hambane ku swi famba vanhu vo tala va swi vekisa kwihi tanihileswi ni vulaka van'wani ta ku byela ku ha a ni ye ka dokodela ni hume xilondza or ni twa ku vava ko karhi doctor i ri i cancer ivi va khale ka matiko va ku ha i xifula swi ta hi munhu ku yena i i i swi veka hi ndlela yihi. Lexi ni lavaka ku tsundzuxa vanhu va ka hina loko u kuma ku wa sweet okay xilo lexiwani ingaku i xilondza famba ka doctor loko u fika ka doctor doctor a fika a ku okay i cancer it's fine a ni lwi na munhu a ni kanetana na munhu ivi va ku nyika tiphilisi leti ti nwaka or sweswi va ku endlaka swona i tlhe i suka i ya ka vanhu va xintu i fika i ku ni hume xilondza xa so ti doctor ti ri i cancer lava va swi tiva ku vona va swi tirhisa ku yini swilo leswiya tin'anga ta xintu ivi va ku pfuna hikwalaho va ku pfunaka hi kona. kumbe ya ka tikereke to hambanahambana ni nga ta ka ni nga ti hlayi mavito hikuva a ni lava ku maketa kereke la nakona va fika va ku i va byela ku ri a ni ye ka doctor ra tliliniki va ri hi nga ku i vuvabyi lexiwani i cancer or mfukuzana va ku pfuna hi kona va ku pfunaka hi kona ivi va kha yi swi ringetela swilo leswi va okay ni ye ka doctor doctor i te for that one month ni ringeta this ivi u kuma ku swa ku pfuna. ya ekerekeni va fika va ku hayi va te ni endla lexi swi ku pfuna ivi u kuma ku i hanya se mi kuma vanhu vo tala hi ku tibyela ku okay i cancer i nge ni focus-a ka swa madokodela ivi loko u ya ka vanhu vantima or ka tikereke to ti ni ti vulaka va fika va ku byela va ku hayi i i xifuwo ma ni twisisa se swi landzelele swilo sweswo i nga i nga swi tekeli hansi hi ku rixaka ro tala ha lova masiku lama hikuva hi tibyela ku hi hanya xilungu hi rivala vukhale. No mo languta vanhu va khale loko va vabya mavabyi yo karhi a va nga tsutsumeli xibedhlele or titliliniki a va rhanga va ya ka vanhu va xintu va fika va va cheka or va ya kwale tikerekeni va fika va va kambela se yi nge ni nghena straight ka ka nhlokomhaka ku xana xi pfuna hi yini vanhu vo tala mi ta twa va ku a va ri kandziyisiwile i na xifula i kandziyisiwile. or i nyikiwe swimbalo hi munhu wo karhi ivi loko a heta ku mbala swimbalo leswi a sungula ku ku huma xilondza xo karhi i nge rhangela le ka hina vavanuna vavanuna vo tala mi kuma ku ha kandziyisiwa munhu a fika a nusa misava a teka misava liya ivi i fuleka nenge. ivi u kuma ku loko u tshamile ku huma xilondza xilondza xitsongo u kuma xilondza lexi a xi twali mara u kuma xi kha xi kula ndzhaku ku fambeni ka masiku kasi vanhu lava va fika va teka mimirhi yaleyo va yi tirhisaka va yi mikisa na swilo leswi va ku endlekela mavondzo u kuma ku yi le ku humeleleni evuton'wini ivi u kuma ku nenge luya wu hetelela wu bola xilo lexiya xi va xi kha xi tlhava navusiku xi tlhava as nayiti lava swi tivaka. Mina a ndzi se tshama ni xi xi ni huma xi pfula mara loko ni ni ni endla vulavisisi ka lava swi tivaka va xi tlhava as wa vona injection loko munhu a kha ku tlhava so u ta twa ingaku u tlhava tlhaviwa emilengeni ivi u kuma ku xi huma mbofu or thyaka leriya vo tala va ta ku byela ku hi loko vanhu lava va nga ku endlela mona va va mikise mimirhi liya na sweswi va swi endlaka swi va swi ri ku pfurheni ku va ku kha ku huma nkahelo nkahelo luya i mihloti liya. hi kuma swilo swa kona swi ku sungula na madyambu na nhlekani va ku tshika swi nga ku sungula hi vo ma six until ku ya fika nampundzu hi vo ma five ivi hi kona u kuma ku vurhongo bya ku tele ivi van'wani mi kuma ku vavanuna hi lomba na timpahla munhu a fika ku yi ni lombi jean yeleyo ni ya kwihi or ni lombi buruku yeleyo ivi u kuma ku va va ku tirha loko va ku tirha hi swilo leswiya ivi wena u yi mbala na mabaji vo tala kumbe tihembe. I kuma se swi ya laha ka xirho lexiya xa xinuna ivi emahetelelweni ka siku loko ya kwale ka dokodela or ka ma-doctor swibedhlele va fika va ku ha i pancreatic cancer vo tala va va va yi tiva masiku lama yi tele ngopfu ka hina vanhu vanhu va xintima yi nghenile ngopfu hina vanhu va va ka ntimeni vanhu va khale va kha va swi tiva swilo swa vona va kota ku yi control van'wani va jika va ku hayi i low wela or ku humelele something kasi a hi swona. I ku va i kuma ku mpahla leyi munhu a nga yi tirha yi fika ku endla ku vununa bya wena u kuma ku byi nga ha tirhi ivi u kuma ku u hetelela i lova na mavoko lawa i kuma van'wani va huma swivezani mavokweni munhu a swi tekela hansi a ku a ku va xivezani ro vaviseka ntsena kasi va fika va endla yini va fika va ku fula voko i kuma ku voko leriya ra wena ra pfimba. ivi u kuma a hetelele le ntirhweni a wa ha tirhi van'wani na matihlo van'wani na tindleve swi swi ta hi ku vanhu lava va va ka va endlelaka mona va ku fule kwihi i ve tani ni le ka vavasati ka vavasati mi kuma ku na vona swi tani na milenge the most vavasati mi kuma ku va ku hayi va ri i na cancer ya xivelekelo womb cancer loko hi tshama hansi hi swi lavisisa u kuma ku munhu yaloye a famba a hamba a lombetela vanhu timpahla na swibelani vanhu va ka hina please. a hi tshikeni ku lombana swibelani vanhu va kota ku teka xibelani xa vona va ya va ya xi tirha ivi loko va tirha xibelani lexiya ivi i khoma hi mavabyi loko u khoma hi mavabyi lama va ku hayi i na wombo cancer or u kuma ku i na vuvabyi byo karhi a khwirini ra wena i vona i tibyela ku a hi mhaka ku ni dye swakudya swo karhi or mabiriviri or yini va teka vanhu swibelani swa n'wina va sesi. Va ya va ya swi tirha va ku vondzokela, va kuma ku wena u tshame kahle na nuna wa wena, mi ti tshamela kahle a mi pfumali nchumu. Ivi va ku kota yena, a hi n'wi kumbe xibelani hi n'wi lomba xibelani hi ya sorry hi ya hi ya lomba xibelani hi n'wi tirha hi xona. Ivi u kuma a hetelela va ku fule hi xifuwo xa xa xivelekelo. Sometime u kuma na sweswi swa ti-wig-i sweswi mi lombanaka, va ku fula hi xifuwo xa nhloko u kuma munhu a tshama a karhi ku heyi, nhloko ya mina yi tshama yi kha yi yi pandza right through. a mi nonoha tiphilisi ni endla yini i ku va va ku yini va ku fuleni hi week yaliya na miceka na titeki vanhu va kota ku fula vanhu va ku nusa ivi va ku hela kwale mayeke u kuma ku swilo swa wena a swa a swa ha fambi a swa ha hlangani evuton'wini because of what. va ku furini ma ni twisisa loko va ku furini ivi swa wena swi nga ha fambi kahle xifula xi kona ende xifula xi na nghozi swinene vanhu va kahle hi ti vonela vanhu va hela hi mhaka ya swifula a hi yeni etin'angeni ta xintu hi ya tikerekeni hi ya kombela ku pfuna.